think we enter inside True Talk uh, for radio. Today, when they talk about lateness, I go tell you about things we don't happen because somebody know day where is supposed to day on time. Where you day for the matter of lateness? You always day late? you never day late or sometimes you day day late good afternoon anyway back to the matter where we carry come today we they talk about late lateness uh, today um E get some people wey be say to dey late don turn to sickness wey dey deep inside of their body. Are you one of them? Uh, today I go like you to choose one group where you dey inside. I don divide this lateness into three. Group one, those wey dey always late late to church

dem be like mad people throughout the day oh god i don't forget i don't forget i suppose don't day first talk wetin i they do here oh god how go take reach oshodi now i don't forget i suppose meet somebody their whole day they scatter scatter from morning so we get group one people where they always late group two people where they sometimes late Then group three, people wey dey never ever late. So I tell you now once upon a time about the woman where her and her husband go uh, wedding for Port Harcourt from Lagos here, where then they and um, the time when they're supposed to begin to the go airport go catch their flight, uh, the wife rush she say he get one of him friend with the sew and cloth for Port Harcourt. He won't go check the woman. The husband tell and say this is just two hours two hours to di time wey our flight go take off in di next thirty minutes we suppose dey go airport uh, uh, airport authority say be there one hour before time uh, of uh, of uh, take off the wife say ah uh, just here now i'm just going to room or room or waiting in call and there boom the woman don go the husband begin to wait next thing wey you know flight of around of six thirty pm in the evening the husband say this is a to five eh madam start coming e say wait i dey come na i dey come na i dey come i dey come husband call am again 535 550 eh, to 6 so eh, they say i dey come and the man say oh yeah now oga leave im wife for reach airport and uh, e dey sotey dem begin is e checking in goods in luggage madam never come sotey dem begin board plane im wife never come the thing want to cause quarrel when dem come back lagos because the husband leave im wife she miss her own flight oga no gree follow her miss flight eh she find her way come back come dey carry face. Um, three years ago, one of my friends been supposed to marry, and uh, they did what they do in court, uh, their court uh, regi- uh, marriage registry uh, wed- uh, wedding. Now by two o'clock, on saturday di guy dey work for abuja and eh, their wedding dey happen for jos and um, the night before he go work on friday He's supposed to leave jos early in the morning uh, as early as 6 or 5.30 so that he go make am uh, him and the girl when he wan marry uh, they don't plan discuss she tell am say honey go and sleep so that you go fit you know there is journey and we have this wedding as soon as you enter jos now to baff wear your coat make we dey go registry my papa dey your mama dey and of course we don arrange small wedding reception because dem bin no plan dem dey travel out so that court wedding na the only thing wey dem do apart from paying of bride price so reception dey eh food don dey cake don dey hall don dey um, but you know this na some of the mistake wey people wey dey do late dey make you dey believe say i can make it make i just go cook now i go fit cook inside thirty minutes make i just go baff now make i just go meet that tailor make i adjust that cloth sharp sharp before twenty minutes and you no know wetin go meet for road so na the time wey we dey think say small time dey to use do another thing before that other appointment and na im dey cause problem so this guy decide to comot go drink that night even go club talking say ah after all no be to wake up i go just wake up carry my bag enter park enter park if i sit down for motor three hours to just i go dey sleep the whole sleep till we reach just then i go baff go my wedding. The guy don't drink plenty, plenty. Come home around after three. e wear im shoe wear im jeans e just stay for bed e say e no wan sleep e just wan sit down small around five make e dey go motor park you know and the next thing the guy just say kai make e just you know im leg even dey for ground e just put im head for pillow small ladies and gentlemen the guy wake up and look the time and the time was afta three some minutes afta three o'clock in di afternoon of saturday in court wedding suppose don start by 2pm for jos e dey abuja by 3 o'clock im phone dey for ground di phone don vibrate tire more dan 37 missed calls im wife to be don call am plenty. The guy wey uh, sign their papers for court don call am, im papa don call am, im mama don call am, im wife papa don call am, im friends and the guy wey suppose do am best man dey don call am. Everybody dey just him wey be groom dey Abuja. Why? na late na assuming say you go still make am. What you don't miss because you dey late, make a follow on our talk. Some miss flights, some miss their bus, some miss appointments. Somebody been supposed to see one of Nigeria's richest men uh, because my late father friend and they make a connection to come all the way uh, from Abuja, make it come see the man. Somebody pay a flight, uh, the man supposed to help him to give a walk. Uh, so they say they want to introduce him to the man. Say this now that your friend son your friend don die abeg this boy and im mama dey suffer see im result please just sign something give am complimentary card make im go your big company eh make dem employ am one of im im father old friend manage pay im flight for am to come from abuja to lagos and dem suppose to meet this billionaire before e go travel out to dubai na for airport dem suppose go block am and this boy come lagos here only for am to go late to go dat appointment for airport your father friend say come and make an opportunity to get a job from a billionaire wey bin be your father best friend before una lose contact after your father die but the boy finally when he's supposed to don't take off he not take off on time he still dey look say ah make i drink one more bottle two more i don't worry i go still make am

dem go do am come still comot from house around 9 come reach late no matter how early they wake they go still find a way to go late There are some people believe say na big manism na fashion to go late na big man na dey go something late poor man dey quick go so they go come the thing they don't even finish wetin they do they go go somewhere go sit down they purposely wait make the time late so that when they enter everybody go turn to see their fine fine clothes so we know say lateness now don turn to fashion but make i pick your call.

I just dey look the time. I pre I, you know when you predict am say ah here go take me thirty minutes ah ah from here to Ajah haba highest highest thirty minutes. Then when you come out Lagos traffic tell you say who sigh everywhere lock up your left leg go begin dey shake. Somebody say good afternoon. My own beside I wake up early and uh, I dey come. The, I go still get to the venue late. I pray God help me. Joy from First Act Town. Joy, I know what they do you, your own diagnosis and symptoms. People they like you will be say when they wake up, they begin to find some things to do. I guess somebody like that will do my own house. Now me go tell her say, go bath. You don't wake up since so. Go bath. You first go bring out your shoe, clean them. Then he come they try in jeans. Then he come they check which polo you go wear. Then later I can't go clean your wristwatch. Then later later again you go see I'm go sit down the, the you know e dey e dey dress bed then later i wan come go sweep i dey look am say go which one since when you wake up you never even achieve anything you just dey run around around around go and baff first baff that baff first you get you get how you go dress dey do eh no be say ah ah no now so now what do they do you be that some people say time day time day time day time day then the thing go later shock you when they come back oh uh, make we enjoy this one this one amola ray featuring tenny call this one odor.

When you see better cloth, na to buy am cover body, carry dey do yanga, carry dey do shakara. Wazobia FM na better radio station wey dey sweet everybody for body 24 hour of every day. To, to, to make sure say you hear from us anywhere for this obodo world, we don carry Wazobia FM put for App Store and iOS Store. This one na to make sure say we gum for your phone in case of incasity. Oya, carry run, carry waka go your app store or iOS store. Make you download Wazobia FM app sharp sharp. Who no go no no, and who no sabi no sabi. 95.1 Wazobia FM, your chook mouth station. Chinedu! Don't worry, Ma. He'll be home on time, just like his dad. Are you sure? Yes, Ma. I'm cooking their favorite jollof with Sonia tomato mix.

na dem dey reach there dey wait for other people dem no mind to come dey inside their car dey wait dem no mind to come dey inside the hall dey wait you know dem go just dey around hang around somewhere some of them go even just cross road eh, buy mineral there buy more to sit down dey wait make other people come. the whatsapp number na zero eight zero nine five nine seven five eight zero eight. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Oh. Somebody said, Chibobo, you don't pick my life on top this issue. Chibobo, since my life, uh, I'm always uh,

for afternoon dey hear people dey the im phone just dey ring kati kati kati kati fear no gree am pick am. Somebody say my own now sometimes or orgy from Parkview. That is you did group two. Sometimes you they make her, sometimes you they late. Somebody said they late to work all the time. Rejoice from Shomolu. He said my lateness uh, carry knife and gun, especially if my children go involved. Ha. The same mistake every Sunday. go church the same mistake every sunday wake up by 7:30 you no finish baff children on time you wan parboil rice you can end up going late to 9am mass next sunday you still wake up by 7:30 how you go take dey try the same thing in different ways you no even do anything to take reduce your time why not iron those clothes yesterday uh, for night instead of this morning wey you know say you go go church always where the mistake dey come from na from when to put water for bath You don put baffy water for fire. I never baff, I never baff. Before you know, eh, they be like magic. This one living water, make it boil. This one don't baff. How many don't baff? How many never baff? Where I put kettle for gas, make we put water. Before you know, the time remain 25 minutes. I know they late uh, go event. uh, so that I no go miss important things. But I find out Nigerian events usually no begin at the time where themselves talk. Unlike many where I don't go, you reach there, can they wait like 45 minutes, one hour before they go start. Unlike one way I plan, say once them start 11 a.m., I go leave for another program 1 p.m. You fit believe by 1:30, them ne- them never even start the main event. I come out for there disappointed after wasting plenty fuel to reach there. So I hate to attend some event for Nigeria. Oscar, I feel you. I don from uh, Lagos go one wedding for Abuja and uh, I book flight, go come. I book the flight, say I go land Abuja by morning time. I follow 6.45 a.m. flight uh, before 8 8.30 i don dey inside abuja i come book another flight for 6pm or 6.30 uh, to bring me back to lagos that same day na the mistake wey i make as me wey be mc i don reason am say taa no matter no matter We go start that wedding reception around 1 uh, because their mass was around 9, uh, 9.30. Uh, by 1 o'clock, we go down to other photographs. Uh, me with BMC now, go down begin to bring in the bride and groom, make them dance jungle over enter. They shock me now. They say the bride and the groom they go chop. The next thing they know they pick up. Next thing they say the bride and the groom go change. By the time when they come back, they don't change from the cloth or the white gown when they wear go church. Before we go feast start, mother of the bride the one call start her own party, her own uh, women association groups wey she wan dance make dem come spray her like thirty minutes. Then they say the bride go get a second attire when he wan go change. Oh blood of God. I dey hold microphone, I dey sweat inside AC. I dey look my flight time just dey go. What are you saying? 6:30 flight, and this is we here. Five minutes after six, I still dey for inside of central area. I think that was around of oh, oh God.

you go see dem for office dem be like who dey suffer meanwhile na assistant director be that sometimes na drink everyday drinking everyday alcohol you know say that thing dey comot something for body there is hangover there is headache fatigue body don tire you go follow this whole hold up again then you go still go branch mama nkechi biata van. wetin you suppose leave and take am do enjoyment for weekend you dey do am on a tuesday wey tomorrow na still Mo- wednesday for work uh, some people go get home and gist and watching film no go let them to sleep at all at all even as we say lagos hard how can you do the whole hold up come home late still later later later no sleep on time.